mũthikĩrĩria wakwa karibu sana ũyũ nĩ jn kariuki oro rĩngĩ tũrorete magomano-inĩ ũguo nĩ njikarĩte ngiugaga kaingĩ kaingĩ koguo wĩharĩrie tũrore magomano-inĩ Ah, kiumia gĩkĩ nĩ twarĩtie na andũ aingĩ mũno mũno mũno mũno andũ aingĩ nĩ maranyandĩkĩire mũno kiumia gĩkĩ o tũkĩaria ũhoro wa ndũire ndũire ndũire na koguo nĩ ndĩrandĩkire nginya nũti nyingĩ mũno ũhoro ũcio wa ndũire koguo mũthĩ nĩ ũkũngirĩrĩria ngũkorwo ngĩaria ũhoro wa tũmaũndũ tũrĩa ndĩcirĩtie kũringana na mĩario ĩrĩa tũraragia na andũ na nĩ tũingĩ na nĩ tũmaũndũ twega nĩ tũmaũndũ twĩna ũguni koguo ndĩrona nĩ wega gũcea o ũguo tũhana ũguo ndĩratwĩciragia nĩ tũragia ũhoro wa ũkombo wa ndũire na ngĩciria ũhoro wa ũkombo rĩ

ciana icio gũtirĩ ũndũ ũngĩ ciũĩ tondũ itiũĩ wĩyathi koguo icio ikoragwo ciĩ okay so na ciona master itikoragwo na ũru mũno tondũ itiraririkana ũrĩa ciĩkire no ciĩrirwo nĩ maithe mao na njiarwa iria i- you know, mag- magĩũka makĩheagwo ũhoro ũcio makinya rũciaro rwa kerĩ rwa gatatũ rwa kana rĩ rĩu ũhoro wa ũkombo ũkoragwo wĩ ũhoro nĩ ng'ano ihanaga tarĩ ng'ano kũrĩ andũ aingĩ

na rĩu ũndũ ũcio wĩ hinya mũno tondũ andũ aingĩ ona matiĩtĩkagia ng'ano imwe tondũ ona monaga tarĩ maũndũ matarĩ mega tondũ nĩ nĩ yagĩtiganĩirio ĩndĩ cokaga gũthondekwo na gũtirĩ ndũire ũmũthĩ ũyũ, gũtirĩ ndũire yũkaga thĩ ĩno tondũ kwĩ ndũire nyingĩ mũno ĩtarĩ na agenda yayo o ndũire nĩ ĩrĩ woni wayo o ndũire nĩ ĩrĩ wendi wayo

matunda mao maundu mau mothe na o haria ona haria hothe andu maigwo ni ngai ri kana nature o god burenda mundu ungi angiuga ri ti andu mataheagwo gia kuria mite yao matunda mao irio ciao na itihananaga na iria ingĩ no guo tikuga ndũngĩrĩa ciarĩa ati kana aca no ũrĩe

twaragia mĩario gũtirĩ ndũire ĩtarĩ ũteti wayo ũririkana gĩkũyũ ũririkane andũ ta iregi iregi rĩrĩa mareganire na gacũcũ ga gĩkũyũ kũringana na njomo ibuku-inĩ rĩake facing mount kenya makĩregana nake tondũ mũthamaki ũcio ndendaga kwĩrwo etagwo gĩkũyũ ndendaga kwirwo endaga o kutinda akira andu andu makiuga ĩhĩ rĩu nĩ twarega tũtikwenda gũcoka gwathwo nĩ nĩ mũthamaki ũmwe tũrĩathagwo rĩu nĩ kĩama gĩa athuri tũkĩgĩa na kĩama gĩa athuri acio nĩ iregi marega ũcio nĩguo ũteti witũ andũ arĩa angĩ wathiĩ ũgakora kũrĩ o andũ andũ andũ kũringana na ndũire yao me ũrĩa mekaga ũteti wao so maũndũ maya mothe wameciria rĩ eh, ũgakora rĩu ithuĩ twatiganĩirie ndũire itũ harĩa yokire ĩgĩtũngana na ndũire cia andũ angĩ rĩu ngwacĩ ya mwana ũrĩa tũigaga atĩ ngwacĩ ya mwana ene no ĩhoragia mwaki rĩu nĩ ngwacĩ ya mwana witũ ĩhoragia mwaki gwitũ na ũndũ ũcio ũgakorwo wĩ na- wĩ ũndũ wĩ ũndũ wĩna kĩeha Eh, ũkarikana kĩnyũmba kĩrĩa kĩa babeli na nĩtwarĩtie ũhoro wakĩo haha mĩario-inĩ ĩngĩ hĩndĩ ĩyo andũ mahurunjirwo na thiomi rĩu tũhurunjagwo na ndũire tondũ ndũire ici ciothe nĩ irenda kũrĩa kanyamũ harĩ ithuĩ ene ndũire ĩno ya ũgĩkũyũ

noguo noguo mũgĩkũyũ aigaga ona tene maithe maitũ noguo moigaga atĩ ona nyũmba gũtirĩ nyũmba ĩrĩmagĩra ĩrĩa ĩngĩ Ha, koguo maũndũ maya mothe no mũhaka tũmecirie no mũhaka tũmecirie ndĩciragia tondũ rĩu twatiganĩirie ndũire itũ na twarora na thutha twerwo kũrĩa tũrenda tũcoke tuonaga tarĩ kũndũ kũũru na tarĩ kũndũ kwĩ magigirĩ ndĩciragia ũhoro wa ndege ngarora ndũire cia na igĩthondeka ndege ũrĩa mathondekire ndege ngarora ndege ĩrĩa yarĩ ya mbere ũrĩa yahanaga ngoiga ngai ĩno ngĩrwo ingĩre ndũ mũthĩ ũndũ ũngĩingĩra no o mationaga ũru wayo tondũ nĩ ndũire yao nĩ manjĩrĩria ũndũ magoka maũthondekete rĩu nginya magakinya harĩa ndege ikinyĩte iraga gũthiĩ harĩa nyamũ ĩrĩa yathire kwa mweri rĩa mbere ĩigĩtwo ngĩũria ngai mũndũ aingĩrire ĩno akiuga athiĩ kwa mweri na akĩhotha to kũu nĩ kwĩhotha ũkaigua kĩeha no naguo ũndũ ũcio goka ũgĩthondekagwo ũgĩthondekagwo ũgĩthondekagwo nginya rĩu tũro- rĩu tũrawona rĩu tũkoiga wow nĩ kĩndũ kĩega ũgathiĩ ũgakora eh, indo iria ciahũthagĩrwo nĩ ago

gũtiganĩria nĩ kĩndũ kĩũru tondũ ũguo nĩguo twekire twatiganĩirie maũndũ maitũ tũgĩthiĩ gũcaria mene rĩu maũndũ mau mothe ũgathiĩ ũgeciria ũhoro wa nga- nginya kĩndũ ta ngari iria ciambagĩrĩrio mbere ũgana yarĩ o kĩndũ no igoke igĩthondekagwo tondũ mũ- matiratiganĩria rĩu ithuĩ twatiganĩirie mĩtĩ itũ ĩrĩa twanyuaga ndawa tũgĩtiganĩria irio citũ handũ tũcithondeke rĩu tũtingĩenderia andũ angĩ no rĩu irio twathiĩ ona kũndũ ta nairobi kana kũrĩa kũngĩ nginya cagi-inĩ citũ ũrarĩa nginya irio ciumĩte ndũire-inĩ ingĩ tondũ citũ nĩ twatiganĩirie citũ nĩ twatiganĩirie nacio ciana citũ nĩ ũrona rĩu irakũra na mwena handũ ikũre irorete na igũrũ irakũra irorete na mwena maũndũ mau mothe nĩ maha- nĩ- nĩ ndũire ndĩgũte maũndũ manyu rĩu ĩ tũtingĩrekia ciana werũ-inĩ wa ndũire tũrekie ciana werũ-inĩ wa ndũire na twĩcirie atĩ nĩ ikũhonoka aca aca ikũninĩrwo werũ-inĩ ũcio Eh, mũgĩkũyũ wa mbere nĩ ahete ndũire ciene gĩtĩo na ũguo nĩguo kwagĩrĩire na nĩkĩo twatũranagia na ndũrũbũ twatũranagia na bara biũ nĩ twatũranagia na ikamba nĩ twatũranagia na maathai

we nduri kindu ona kimwe gatwara andu uyu ndakuriganitie eh munabii wa ngai wa mathai atana mamari atana komari atana thie gwituranira na ngomi citu ri bururi witu wathiite ugatuika weru ati urugamite hau nduri ng'ongo rũgongo wonaga ng'ongo ta ithano umuthi uyu nduonaga nginya kwa neiba waku

gutiramakania kiria uratugeria no ni uraina na ruthiomi rwaku ruthiomi rwaku cio ni munabii ungi riu maundu maya mothe ni tukubatara kumeciria na njira ndikiru na njira ndikiru nigetha turute ciana weru-ini uyu na gutiri hindi tungiteithika nduire itũ ĩngĩkorwo nĩ nyite ngombo

maundu mau mothe ni maratu affect andu aitu itikirai thie woe ibuku ona ngo ndukwenda guthie ciama-ini cia thuri thie woe ibuku to riu mabuku ni macanitwo maingi withomere thoma umenye kuria umite umenye ni weũ withomere undu ucio wata gutiriga kaundu o ta kau gatirigitwo anabii acio rĩ ndagweta na nĩ kũrĩ na anabii aingĩ mũno a kamaru nĩ makoretwo magĩtwarĩria Ah, wĩiguaga mũigai wa njoroge magĩtwĩra ndacoka gĩkũyũ-inĩ ngecarie nĩ wĩiguaga na na aini angĩ aingĩ mũno ti ti aini erĩ kana atatũ twĩ na anabii aingĩ mũno tũcokerere maũndũ maya na nĩ tũgũteithĩka sambasande tweno tiga kũigua guoya wĩtĩye turute ukombo-ini nduire itu uyu ni JN Kariuki oro ringi ni ngatho ni tuguteithika ukombo ni uguthira ukombo ni uguthira ndaguthaitha ukombo ni uguthira tondu mwene nyage mbere ni thengiu thayo thayo thayo ukombo urotoma